Mmake go leboga motsamaisa tiro wa letsatsi la gompieno mme jaaka e le tshwanno ba gaetshonte ke dumedise ke dumedise mongame kgosi kgolo kgafela le mme mma matshego Ke dumedise bo rremogolo le bo rangwane, ke dumedise dikgosana tse di leng teng fano go tswa ko kgatleng le mono moruleng. e dumedise khansele e e tsamaisang ditiro tsa ka kwano le badirela puso ba ba leng teng fano ke dumedise makhanselara a rona go tswa ko motswana le makhanselara a rona mono Mapalamente a rona, Rre Shimane Gilbert Mangole le Rre Isaac Davis.

le morafe ka kakaretso ba gaetsho ke re ke dumedisa ka pula ke ne ke re ke baakanye sengwe ga gongwe tle re mo nakong e e tlang se tlhamalliwe um ga ke batle go kgaela um ke ipona go botoka go kgaela o sa ipone kana ga go te borre ba mophato ba emeletse monga rona ba mo emeletsa ka koma go ke a dumalana um tema eo e ka direlwa pele ga ke bua mme yanong ga go tla rre o bokang go tla bo ke kgosi kgolo e be re ga a sena go boka e be go ema magaolwana a tshwana le nna ke ne ke re tle re e baakanye gongwe tle re in future yo o bokang ga a sena go ga ke sena go bua yaka ke tlabe ke emeletsa kgabo e be e le gona a ka bokang ee ke kopa le amogele e ntse a loba gaetsho mme jaaka e le tlwaelo kana tiro ya me ke go emeletsa kgabo ke go mo tlhagolela tsela mme ke ne ke re ke tseye sebaka se um ke roletse ke nang le tsona pele ga mongwe ame a ka bua um ke kopile yalo o ntetleletse mme ebile ke tse dingwe ke tse neng tse di gakololwa ke go gakolola ene ke ne ke re ke kope bomme bomme ba mophato e kete la itse gore dipina tse tsa lona kana le tshwentse le di opele le tshotse meologa e yaanong ke re ke le gakolole yane gore nako e tlang um ga le itse gore le tlo tle le opela le kgabe le ipheleletse kana ngolo ga ke mongwe wa mokgabo wa lona le kgabe le ipheleletse ka moologa mathata a matona a ke a lemogileng gompieno ka gore five o'clock e nšhaetse ko lekgotleng ke ile o leba gore borre le bomme ba ba emelelang kwano ba emelela ka tsela e ntseng jang yaanong go fit- go fetogile kwa mmapereko mongwe le mongwe o ikemelelela kwa a tsogang teng ga ba tlhamalala a tlhamalala kwano mme kante tota re ne tshwanetse re tlotla mosepele yo re nne teng ko lekgotleng ba botlhe re tseye thapelo re be re emelela le ga re ka se ka ra emelela gongwe ya ne ke re ke le kope tlhabagaetso ga re tlotleng tsamaiso eo ga re tlotleng tsamaiso eo re supe gore ra ithata yaanong go ka re thusa ga re ka tlotla tsamaiso eo gona gore re be re itse gore ga re emelela kwa re tlhokanala gore re be re tshotseng yaanong ga o emelela o le mme o emelela ko lapeng la gago ga nko o itse le gore tsatsi le o go tile re emelele ko gae re tshotseng ke ne ke re ke ena thela e ntse yalo ba gaetsho ke e bua ka ka tlotla e nngwe ntse ya ma bomme ke ne ke re ke ba kope ke ba kope um ba ye go batla moropa mo ba go dirang mo ba go letsang mo ke thoe ebile ke batla gore ke tle ke o tseye mo mmapula ga la re tswaga ke o neela ngwanake ba tle ba yo batla moropele o utlwalang ke ne ke re ke kope yalo bomme le na le bontate ba le betshetsa a tsamao lo wa kopa ba le betshetsa ya le reka moruo um eh, e nngwe ke batlang gore ke yame ke ya borre borre le bona re na le bothata ba gore go practiceiwe ko kgotleng Ke kopa gore le simolole le tlhotlhomisa gore dikopano tse di tsenwang ko lekgotleng di tsenwa ka la bokae di tsenwa ka nako mang le nne le go practice le se ka la opela hela ga le utlwa gote ga bo tla ba buisa phuthego yana e be le gona anong le tlo lo tlo o practice tsang fa ke ne ke na le ba bangwe ka ko le setlheng ka kwa yona ba ipaakanya ka speed ba tla ka kwana ke ba ke na re la re le itlhaganetsane re o nkarabile o ntha re nya ne re re ro ikgakolola gore go apelo yang ga kwa isatlhe ke bua mafoko a maphakela eano ba ga e sware se ka ra ira yalo e nngwe e ke batlang gore ke e gakolole borre ke a go tshwara meru meru kolo ya rona ga re e tshware sentle nna ka kitso ya me morokolo le o ka tlhogo peela o nategelelwa ke pina ga o ka ke wa o tshwara yane wa lebisa ntlha teng ko godimo o tshwara ko tlase kwa o lebisa kutu ko godimo yaanong a re ireng ya loborraitso ba re sa itseng a re simolole yaanong o itlhela ditlhogo tse di hapana tsa merokolo o mongwe o lebile ko tlase o mongwe o lebile ko godimo nya ke yone fela e yamang borrene ke re re ke a ke gakolole ka yona ke ne ke re ke gakolole bo bo bo ntate ba rulaganyetsang tiro ka kwano um kana re na le thulaganyo go tswa ko ko tsamaisong ya sekgatla Jaaka ke tla ke eteletse morafe wa ga kgabo ke tsaya gore ga go na le di-apology dingwe ne ke utlwa le e bua ka setswana le re ke maitato nna ebile ne ke re akante gate bangwe ba itatola e a e tlaela ka thulaganyo ga go na le ba ba ne ba tshwanela kore ba tla kwano ba tshwaregile ke tsa gore ba tshwanetse ba mpolelele yana ga ke tla utlwa re ke tsena gabe gote he se mang mangwe o tshwaregile ko gae um la bona gore ga e tsamaye sentle ba tshabang gore ba tlo mpolelela e nne nna ke tlo rolelang mongame gore nyaa mokgatla bana ba go yo le yo le yo ga nke ba kgona go bonala ka mabaka a ka gore na nka ya ka dumela motho ya lantha a re ga nke ke kgona go bonala a ba a sa buile baka ke ne ke re ke gakolole bontata se ka nna la amogela sengwe le sengwe fela ga motho a go founela kwa a re ga nka tla more o re go na le sedibeng go iwa ka tsela ga le molato ka gore um ditsamaiso tse dingwe tse ke gona ntse leng le ithuta ebile ne ke utlwa re ga supa gore ba eletsa gore ba tle ba ba tsene mo thulaganyong e ntse e dirwae ne ke mo utlwa gore a re o batlo ya mophatong lona ga la mo utlwa o ne a tswa pelo ga borre ba ntse ba opela um mme gongwe hela e nka tsenang mo yona kgabo ko ntleng ga go senya sebaka ke ne ke re ke go lekodise um ka seemo sa dintsho ko gae se se ngomolang pelo dipolano di ntse di tsweletse ga di bue ka morago dikotsi di ntse di hetsa morafe wa gago mongame mme e rile ke le mo phitlhong ya ya rre mongwe sondaga se se itileng ka tshwanela ke gore ke phunye kgannye um ke ne ke rile ke a e tshaba mme ke sona se e rileng ga ke le ga ka labone ke tlile go lekola kgabo ka ya go lekodisa mme wa mpha thotloetso ya gore nyaa kgang e e tshwanelwa ke gore ga o bonang sebaka teng mo dikokoanong e tlhalosetse morafe ke ne ke mmolelela ka dintsho tse di ntseng di diragala ko gae le dikotsi mme ebile ke sa itse gore go na le kotsi e neng ya diragala e neng e, e makatsa kolo e itswa mo tseleng e be yo helela e palame ntlo ko godimo a ke tsore a la itse kolo e fofa e tswa mo tseleng e be yo wela mo godimo ga disenke tsa ntlo yaanong ka sa irelela go itshwarelela mo godimo ga disekeng tsa ntlo e be e relela e be e felela e wetse gatshe e ke ne ke ise ke tsenelele go tlhotlhomisa gore ga gona le ba ba neng ba tlhokagala kante ba ne ba gobala mme ke ne ke bua ka seemo sa dintsho tsa dipolano le dikotsi tse di diragalang ko kgatleng e se mo motshodi yala ko kgatleng yaanong ke re ke tlhagisa ntlha e gore nna e rile ka gongwe ga re lebile christmas ga tla ngwana mongwe a tswa ko mahatsheng um o ntatetse ko lapeng a fitlhela ke seyo a bolelela ba ba itlhetseng mo lapeng gore o mpatla tota-tota o eletsa go mpona ngwana o ke ngwana wa mokgatla o nna ko mahatsheng mme a re o sala tlelwa ke taela um mo ngwageng tse pedi tse di fetileng o kile a leka o kile dumela mme a bona gore e taela e bokete ga se e batla motho a e bua ka mogala a rapela gore a ba nna a bona sebaka sa go tla mo gae mme rile ga a tlile a tla a ntsholela taelae mme ke bona go le maleba gore ke e lefe ka gore nna tse di diragalang ko kgatleng ke bona tota e se tse di tlwaelesegileng gotlhe gotlhe mme ebile di diragala mo kgatleng hela ngwana wa ga a tla o mpoleletse gore taela e tlile mo ene e reng a tlo mpolelela gore kgosi ya bakgatla e pelo e botlhoko ke ona molaetsa a lone ngatla ka ona a re gore gongwe seemo se siame mo kgatleng ke gore pelo a mong a rona se ka ba nna botlhoko jaanong o rile ko phitlhong ya ene ke le tseneletse sontaga se se itilebe ke ke go eletsa matlhogo tshweo ke rile matlhogo tshweu a bakgatla a bo rre le bo mme ba tla ba eme ka dinao ba thulanya ditlhogo ka gore seemo tota ko gae ga se ise se iketle ebile a ba raya ke wetsa kare um go na le bolwetse ko kgosing le nkutlwa sentle ga ke a re ko ntlong ya bogosi ke rile go na le bolwetse ko kgosing ga ke o etsa molaetsa ya ne ke re ke o lefetlhe ba gaetso matlhogo tshweula a itse ko gae a bontate le bomme mme ga e ntse ane ga e tlhoke matlhogo tshweu hela e batla gore mokgatla mongwe le mongwe a eme ka dinao re tlo hela re tlo felelwa ke bana ke ona molaetsa one gore ke re ke o fetise um ke santse ke filwe sebaka ke mongame pele ga ke ka mo eletsa ke ka mo emeletsa se sengwe se ne ke batla gore ba gaetsho ke tshwaela ka sona ke um ke popagano ya morafe um la itse ba gaetsho gore ga a sala ke kgannwa go buisa diphuthego ko gae morafe o bo o phatlalla mme ne ke re ke le kope kana ene a re mo bosiong ba me mo boemong ba kgabo um eh, la ipopa la iphutha le le morafe wa bakgatla o ithatang o itlhaloganya la ba la supa bana bangwe ba lona gore e nne e nne bona ba le gogang ko pele mme ke ne ke re kana le supile mophato wa mangana o ke tsang gore mophato ke wa borre le bomme ga go ate go etelela borre hela jaanong ke re ke le kope ke re emang ka dinao le tshwaragane le bona ee ba gaetso bangwe ba kile ba tla mo nna ba ngongorega ka Boeteledipele ba mangana bo gompieno le bonang bo tsamaisang ditiro tsa morafe mme ka ba bolelela ka bala kare ee kana nna ga gona se ke ka se dirang le na le batsadi mophato o kante boeteledipele bo ga ke itse le gore bo tlhophilo ya mme le na le batsadi ba e leng gore gongwe ga e le gore ga le itumele ka tsamaiso nngwe ya bana ba ba le eteletseng pele ba bitsang borara le nne ga se le bona le ba gakolole kana motho ga a ka ke a nna perfect all the times Ee, mme ebile ga se gore ga motho a fosa mo gongwe o a ba dira ka bongwe ya ebile go tlhoka kitso yaanong bana ba emang ka dinao le ba gakolole tshware ga nang le bona la bona gore o ka re dikgang tsa rona yaanong di gate dikgwebe di rileng ee yaanong ga le ka ema ka dinao la tshwaragana le bona le tla bona le boa le nna le teng a se ka re ga morwa rrago a fosa o bo o ngala o bo o tlogela yaanong o bo o tswa mo temeng e o neng o seo le gaufi la go e wetsa um ba ga eso ke mokhutshwane ke ne ke re ke digela ka gore ke le kope ke monokeng ke monokeng um ke a kgote ka di twenty eight um tsa yona kgwedi e la botlhano o tlang go ya go ntshiwa um ruling e tla be e le ona e determinang gore a ke boela ko lekgotleng kgotsa ke ntse ke kobilwe yaanong ke kopano ke monokeng ya lona ke kopa dithapelo mo go lona um e ke digalang ka yana ke gore bo bona borara ba mangana bo bo eteletseng morafe bo kopile gore ke tlhalosa gore ba go na le phuthego ka di-six ga e le gore ga ke fosi tsa tsa ga may sorry di-six tsa may yaanong ba gaetso bana ba lona ba bitsa ke ne santse ke re ke digale ke re a ba emiwe nokeng a dipharologanyo re di beele ko thoko um re tle re nne le tema um dikgakololo le dipego tse ke neng ke di tshotse dikalo mongame mme ke ne ke re morafe ya go ke o kgabo ba eleditse go utlwa lentswe la gago um ke itumetse thata kgante le ga o tsena ko le setlheng re mo tšhele pilana ya go le ba ba tshegare ya ebile o tsentse nama o simolola o tswampana jaanong ke ne ke re ka mafoko a makhutshwane mong wa me ga le kalo ke re morafe wa go ke o tla o eme ka lefoko ba bangwe ke lantlha ba tlo utlwa lentswe la gago morago ga dingwaga di ka nnang netlhano a kalo mongame ke a leboga